Meşhur Matrix filminde aýdylyşy ýaly, bir zadyň başlangyjy bar bolsa, hökman onuň soňy hem bardyr. Ýakyn wagta çenli, ýagny takmynan elli, ýüz ýyl öň, adamzat älemiň başlangyjynyň ýa-da soňunyň ýokdugyny, ýagny älem üýtgewsiz duran ýerinde durar, soňsuza çenli bar bolar öýtýärdi. Soňra älemiň giňelýändigi we onuň giňelmeginiň gitdigiçe çaltlanýandygy tapyldy. Ýagny bir zat uly bir tizlik bilen giňelýän bolsa, ony yza saratsak, boşjadan yza alsak, Onuň hem başlangyjynyň bardygyny, bir ýerden gelýändigini, bir zatlardan emele gelendigini bilip bileris. Bälegiň başlangyjy bar bolsa, onda onuň soňy hem bardyr. Nähili biziň, dost-ýarlarymyzyň, adamlaryň, haýwanlaryň, asmanda uçýan guşlaryň ýa-da gülläp ösýän bir agajyň belli bir wagt soň gurajagynyň, öljeginiň belli bolşy ýalak, tutuş älemiň, ýyldyzlaryň, Günüň, Aýyň, Ýeriň hem soňunyň geljegi, ýagny öljegi şübhesizdir. Ilki bilen ölüm näme? Sözlükde ölüm, ynsan, haýwan ýa-da haýsydyr bir janlynyň ýaşaýşynyň doly derejede dynmasy, gutarmasy diýip geçýär. Geliň indi ölüme fiziki tarapdan seredeliň. Entropiýa, ýagny ähli zat kadalydan, düzgünliden, düzgünsize, durnuksyza geçmäge meýillidir. Termodinamikanyň ikinji kanuny bize şeýle diýýär, Daşardan energiýa, ýylylyk gelmese bir zat, bozulmak, zaýalanmak bilen bolýar. Meselem, bir nahar dursa, belli bir wagt soň zaýalanyp başlaýar. Ondaky ýylylyk ony taşlap gidýär. Bir buz bölegi belli bir wagtdan soň eräp, kadalydan kadalsyza geçip başlaýar. Ýa-da bir maşyn diýeli. Maşyny sürmeseňem, ulanmasaňam belli bir wagt soň şol maşyn poslap, zaýalanyp başlaýar. Ýagny hökman bir zadyň kadasyzlygy, durnuksyzlygy artmaly bolýar. Ähli zat iň soňunda termodynamikanyň ikinji kanuna ýeňk düşýär we ýuwaş-ýuwaşdan ölýär. Indi biz ölümi energiýanyň, ýylylygyň azalmagy, dynmagy, bir zadyň sowap başlamagy diýip bileris. Adamlarda hem şeýle bolýar. Ýüregi urýan, gana aýlanýan gyzgynlygy bolan bir adam ölende ýüregi durup, içindäki gyzgynlyk çekilip, sogap ölüp başlaýar. Iň kiçi organizmlerden uly pillere, kiçi daşlardan gaýalara, daglara, ýerden aýa, güne, planetalara, ýyldyzlardan galaktikalara ähli ýerde ölüm şeýleräk. Älemiň soňy ýa-da onuň ölümi bolsa biraz üýtgeşik. Oňa iň soňunda degip geçeris. Ölüm her zatda aýratyn belli bir wagtda bolýar. Meselem, demirgazyk Amerikada ýaşan şu siňekleriň ýigrimi dört sagat ömürleri bar. Miwe siňegi diýilýän şu janly bolsa on dört gün ýaşaýar. Drone ant diýilýän şu garynjalar bolsa üç hepde, öýde ýaşaýan siňekler iki aý töweregi, balarlary sekiz aý töwerek, Lambert hameleonlary bir ýyl töwerek, mosquito fish diýilýän şu balyklar bir ýarym ýyl, öýde ýaşaýan syçanlar üç ýyl, towuklar, Ýedi ýyla çenli, itler on-on bäş ýyla çenli, pişikler bolsa takmynan on bäş-ýigrimi ýyla çenli ýaşap bilýärler. Indi bolsa bize geldik. Biz bolsa bu dünýede ortaça altmyş-ýetmiş ýyl ýaşaýarys. Güne takmynan ýüz elli müň adam ölýär, ýyla takmynan elli alty million adam ölýär. Bizden soňra Hindistan pilleri Olar ýetmiş ýyl töwerek ýaşaýar. Pyşbagalar segsen ýyl töwerek, emma suw pyşbagalary ýüz elli, iki ýüz ýyla çenli. Bowhead weýl, ýaý kelleli kitler, iki ýüz ýyldan köp. Grenlandiýa kitleri iki ýüz ýetmiş ýyl, gara koral dört müň ýyl, glass sponge on müň ýyl töwerek ýaşaýar. Indi biziň mawy planetamyza geleli. Ýere geljekde näme boljagy belli däl. Emma bir milliard ýyldan Günden gelýän ýagtylyk on prosent köpeler. Munuň netijesinde Ýeriň atmosferasy gyzar, okeanlar gugarar we takmynan dört milliard ýyldan Ýerdäki gyzgynlyk şu wagtky Weneradanam erbet dolar. Ýerde ýaşalmaz ýalak bolar. Günüň bolsa ýene ýedi ýarym milliard ýyldan içinde ýakýan wodorody, ýagny ýangyjy dynar. Munuň netijesinde birnäçe reaksiýadan soň gyzyl äpet diýilýän ýagdaýa geler. we daşy ýere çenli giňäp, ýeri ýok eder. Içi bolsa dartyş güýjünden ýaňa içine gysylyp, ak göýdük diýilýän zada öwrüler. Indi geldik galaktikalara. Galaktikalar birnäçe ýyldyzlardan we gaz üýşmeklerinden durýarlar. Gazlaryň dykylmagy netijesinde ýyldyz emele gelýär. Ýyldyzlaram belli bir wagt ýaşaýar, meselem, Gün on milliard töwerek ýaşaýar, ondan soň bolsa ölýärler. Munuň netijesinde galaktikalar hem ýyldyzlaryň ýok bolmagy netijesinde ýok bolarlar diýen karara gelip bileris. Indi bolsa geldik iň esasy ýere, Älemiň soňy. Älemiň soňy barada birnäçe teoriýalar bar. Olardan iň esasy bolsa Big Freeze, ýagny Uly doňaklyk. Başda hem aýdyşymyz ýalyk, biziň Älemimiz çalt-çaltdan giňelmäge dowam edýär. Älem näçe giňeldikçe, içindäki maddalar hem şonça biri-birinden uzaklaşýarlar. Galaktikalar, ýyldyzlar, planetalar biri-birinden uzaklaşýarlar. Indi ähli zat bir-birine daşlaşýandygy sebäpli ýyldyzlardan gelýän ýagtylyklar juda soluklaşýar, ýitýär. Gazlaryň üýşmeginiň netijesinde emele gelýän bizi ýyladýan ýyldyzlar bolsa indi älemiň giňelmeginiň netijesinde emele gelip bilmezler. Indi asmana seredemizde şöhle saçýan, bize ýylylyk berýän ýyldyzlar görünmezler, ýok bolarlar. We älemem ýuwaş-ýuwaşdan tümlüge gömülmäge, sowamaga, doňmaga başlar. Içinde hiç hili gyzgynlyk galmajak derejede sowar we gelip absolýut nol diýilýän, ýagny bir zadyň sowap biljek iň pes derejesine, minus iki ýüz ýetmiş üç gradusa ýeter. Elektronlar aýlanmagyny goýarlar we ähli zady emele getirýän atomlar ýuwaş-ýuwaşdan dargamaga başlar. Indi älemimizem biz adamlar ýalak ýuwaş-ýuwaşdan sowap, ölüp, dargap başlar. Älem şu wagt iň gowy wagtynda. Biz onuň iň ajaýyp halyna syn edýäris. Ähli soňradan emele gelen, bir başlangyjy bolan zatlar ýalak, biziň älemimiziň hem soňunyň geljegi şübhesizdir. Emma beý diýsek, umytsyzlyga düşmeli däl. Intäk, oňa çenli juda kän wagt bar. Esasy zat şu wagt. Düýn geçdi, ony üýtgedip bilmeris. Ertirem näbelli, ol gelmäkä hiç zat edip bilmeris.